Kirli diýýä akylymyň. Günüň aýdyň bolsun ezizim arassa jora. Ertiriň haýyrly bolsun. Irden çyk ýüzüňi sabyn bilen ýuw. Bu näme diýipdir diýsene. Gülälegiň düýnki mantiýenine el bilen şeýdip iýenini kirli diýýädä çagam. Özi Şeýdip şibilkeli iýenlerde borly ezizim. Ýöne diýjek bolýan zadym ýedi ýigrimi dört gözüň öňünde sabun bilen her gün ýuwunýan adamlara sen alyp kirli diýseň iýler seň üstüňden oň üçin bir gülerler. Onuň soň mantyny eli bilen şo taýda iýdi diýeni üçin kirli diýen bolsaň adamlar iki gülerler. Ondan soň Garaz bu sözem gelip ýazanyňada çekiçmi adyň näme? Onam diýeniňede üç gülerler adam pahyr bara. Boldy kirli bolal akylym. Sabun bilen ýuwýas ýüzümizi onam size görkezýäs. Garaz gyzlar sorasaňyz elimdäki ökülipdis. Ine, men bärek ýurt üýtgedende hemişe ýüzüme birazjyk allergiýa berýän ýaly, ýüzüm guraýan ýalak bolýar. Şoň üçin o zat ýuwýan, okloptisa ýuwýan. Men çalşyp-çalşyp ulanýan. Sizem ýüzüňize görä sabyn alyp ulanyp bilýäňiz. Sekiz altmyş bir, segsen üç, segsen üç, segsen ýedi. Ýagny shemadan alyp ýuwnup bilýäňiz. Köpürjikleýji şy zady söz ýok. Prosta gözümde sere filtr ýokdur ýüzümde o zat bar tuş bar şoň üçin tuşuňyz bar wagty gözüňize sokup ýuwmaň. Gözüňizi awşydar. Eger tuş ýok bolsa arkaýyn gözüňize sokup ýuwup bilýäňiz. Awşytmaz akylym. Seňem ýüregiňe ara Allam arassalyk giňlik bersin bratjyk şeýle oýun edilip edilýän zatlaram görmäni başaryň käbiriňiz wapşe bolşuňyzdan beter bolýaňyz hamala özüňiz bir gaty kulturny ulanan ýaly biz näme bolsak günlük şony paýlaşýas söýen ýürek saňa däl başgalaryna. Ýa ony ýuwdum we ýüzümi görýäňizmi. Size bir zat gürrüň berjek. Heme siz bilen gürleşjek, hemem gürrüň berjek. Karoçe, ilk magazyny açamda, ilk wagt däl, şu soňky magazynymy açamda bir joram bardy. Gatnaşýan gowja gelnim bardy. Ärhele ýollaşyp, Çagajyklary bar, şo dereje gowy gatnaşýardyk, garaz gepiň gysga ýeri. Onuň bir gün bir sözümiz azaşdy, sözümiziň azaşanynam meň nämä uruşdy, ony nämä gaty gördi, ondan habarym ýok. Ýöne umuman o menden gaty gördi. Bilemok ýöne. Öz-özi e, pat atpisasiýa etdi, öz-özi tasady, öz-özi gitdi. Garaz, gepiň gysga ýeri şeýle boldy. Ondan şu gürrüň berýän zadym 3-4 ýyl mundan ozalky zat. Ondan menem gürleşem okan bir kaý geçdi üstünden güneş krem çaljak bolýan güneş kremi ýok aşa gytçylykda galşy. Neyse şu masaja siňdireýin. Ondan bu gepiň gysyr 3-4 ay geçen soň elime diňe bara e, Instagram bolsun, TikTok bolsun erbet erbet zat ýazylýar maňa. Bir däl iki däl birini bloklaýan bloklaýan biri çykýar birini bloklaýan biri çykýar garaz şo dereje ke bu menem atoşam bir hil rahatsız edip başlady şo wagtlar onu atoşam bilýäňiz awkada Aý diýdi şuny merkeze sordraýyn kim kär ýürege düşdi diýip sordurdyk bolin ýaňka är heleý Ýöne olaň ýazýan zatlary ne gulak bilen eşder ýaly däl, ne gözüň bilen görer ýaly däl. Garaz, gepiň gysgary, şeýle bir zatlar ýazypdyrlar, şeýle bir zat ýazypdyrlar, iki gulakly, iki aýakly eşder ýaly däl. Şo dereje. Neýse, dur geçmän bärsi dolýar. Biz ikimiz şok. Hany bu dereje bu neme der ýaly diýip diýende neme diýen onuň Atoşyň gahary geldi men nidäler diýdi şular eýtjek beýtjek men hem hiç etme diýdim gerek gel diýdim. Diňe şu çykan şolaň nomerini Är hele ikisi 15 sany feýk açypdyrlar. Ynansaňyz Hudaý ynansaňyz eee gara çep saldyrypdyrlar maňa. Ondan soň menem Onun bäş sanak feýkler bar aýtdym. O zat menem hemme zadyny surata düşürdim çykan nomerlerini ikisiniň bolan nemesini nirden atanlaryny garaz hemme zatlaryny sms edip okladym. Diýjek bolýan zadym hiç haçan keseki adam size zyýan bermeýän eken diňe oturşyp turşyp nahar iýip çörek iýen adamlaň şo dereje zyýan ýetirip bilýän eken men şony göz ýetirdim üstünden geçdi dört ýyl ýöne Aýdasym geldi. Garaz gepiňi saýry hiç ýamanlyk etmedim. E, ýagşylyga diýä ýamanlyk diýä näme kişiň işdir ýagan ýamanlyga ýagşylyk är kişiniň işdir diýip är kişi boldum men hiç zat etmedim hem atoşa da etdirmedim hem diýjek bolýan zadym ikisi ýer bilen ýegsan bolup gitdiler Hawa bolmasyn Allajan hiç kim ýöne adamlaň şo dereje niýetiniň päliniň erbetdigini zadyny maňa ýazylýan komentarýalaryň pikir etmäň o zat er erbet zatlary ýazýana pikir etmäň köpüsi tanamaýandyr tanaýa gatam gowy tanaýa hiç haçan kesekiden saňa zyýan gelmeýä keseki seň bilen işi ýok akylym diňe öz iýeniň duz iýeniň saňa zyýan berýä Tä keseki seň bilen näme işi bolsun tananoga diňe öz daş töweregiňdäki adamlar size zyýan berip bilýän eken durmuşda. Ýerde bu kofýam içilmän üçin bara doluja bolup durmy. Hytaýda gowy gazanlyk kofýa nesip bolsa gelýärlaý bular. Inşallah birneme guýýas. Ene şeý diýip.

Köpürçik süýräp bolsa gowy bolýar. Bu gün bir giden işlemme. Häzir aýdyşdyryp berjek size. Bir minutdan. Bu gün şeýleräk geýindim ýöne bu ulurak boldy. Hä bir hili uly bolýar halam indi zatlam bir hili. Eee, indi horlanma, horlanma, ýüzüň çökýän eken diýýäňiz-ä maňa akylym. Neme neme zat sms gelýär horlanma diýýäňiz indi soňky döwürde ýata ýata da tutamok hiç şeýlek özi üçin ýalak aşgazanym öwrenişdimi bilemok näme üçin wapşe diýata da tutamok öz bolşy görýäňiz köpden bäri näme tapsam iýýän ýa Sms gelip öldürdi de meni. Şolar ýaly. Bu gün hä Aýkalara gitjek nesip bolsa agşam. Ondan soň gidip bilmedim, nesibe bolmady. Ýöne bu gün nesip bolsa gitjek. Agşam oturmana gitjek, gutlak aýtjak inşallah. Ondan soň ertirem o zada gitjek. Aýjany, Gülnary aljak nesip bolsa. Bir ýerlere oturmana gideris diýip planlaýan. Her gün şeýdip-şeýdip günümi doly geçirmesem bar-a, bu gezek gaty az wagtlyk geldim. Gaty-gaty az wagtlyk geldim. Şoň üçin wahym-wahym işlemem ýetişdirýän bir tarapdan, bir tarapdan göresim gelýär, joralamam göresim gelýär. Garaz, şolar ýaly, inşallah, şeýle planlaýan. Inşallah, olaňam planyňyz ýokdur diýip umyt etýän, jopba-joralam. Ondan soň başga näme etmeli? Lettize ýakynda bir üç güne, maksimum iki üç güne gowy täzeligim bar. Siziň isleýşiňiz ýaly, siziň isleýän bahaňyzdan, siziň pikiriňizçe näme bilemok, garaz gowy täzeligim bar. Onam siz bilen paýlaşaryn we görkererin. Hem size bähbit boldy, hem maňa-da bähbit, Hudaýa şükür. Şonuň üçin ýakynda Gowy täzelik bilen garşyňyzda. Daşyndaky ses gelýän toý ol otyr şu taýda. Şul aýdym bara biz öň ýaş kak ýani onunjy klas on birinji klasda diňleýärdik. Hatda gutaramyzda ýani iki müň on bir iki müň on iki bilýän olar men döwürümdäki adamlar. Bir aýdym diýä bir adamy diýä nirelerik äkidýä diýä bir parfüm bir duhy adamlary nirelerik äkidýä diýä hakyky şo bir aýdym diňleýäň waý ýaşlygym ýadyma düşdi diýä ýada aýdym diňleýäň hä ýada duhy sepýäň bir tanyş duhy diýip şo demä äkidýä sizi mende bolýa sizdede bolýandyr biziň ýaşlygymyzyň aýdymy.

Hili aýyranokda, hil saç ösdürenok, o depeden çykýan hil saçlar bolýa, o otuz ýyllyk hil saçlar. Oňa peýdasy ýokda, şular ýalak ýaňy-ýaňy täze dökülen saçlar üçin nesip bolsa biberiýa suwumyz çykýa. Depilýän-ä?
Depýäň şeýdip.
Massaj edýäň. Massaj edýäň, siňdirýäň, ýuwmak gerek-ä. Şaýy bilen deň. Nesip bolsa çykýa, ulta ýotoba.

Näme? Atam gaýtdym da şonda ýene näme bolupdy? Alo. Toýuň gutlamana gelenler sögüşen näler? Eýleki iki dostumam şu taýda eliňizi galdyryň. Hawa, boldy sag boluň.